Merhaba ji we re şeva we xweş be înşallah hûn bi xêr û xweşiyê bin. Wala me selame yî şev ez ji we re bêjim filmê Hûlî di ne wergo ye. Meseleke pir re xweş e û ji qîzkeke Mexribê bû. Qîzik ji Mexribê bû vê mesela pê re çê bû. Xwedê neyne serê kesî înşallah. Û pir li we dirêj nekim war em dest bi mesela xwe yî şev bikim. Fatma dibêje ez qîzkeke pir re cidî bûm. û timûhê min jî pir mezin bû. Ê hetê xwe de gişkî min dixwest ez bixwînim bi seydelî bim, bi seydalaniyê bim. Ê dibê min mecmueke pir mezin anî û min xwend û mecmueke pir mezin anî seba ez hilmî xwe heqîq bikim. Teban wed'î wana madî pir re nê rind e, ê mala bo vî wê. Û qîzik jî got belkî ez bixwînim bi tiştek bim yanî bi xwedî xwe re destek derkevim.

Seba ez bixwînim, yên xwendinê xwe li wir kemil kim. Ez çûm ji xwe re şixulek jî dî nêzîkî nêzîkî xwendinê min cî cameyê min ew e ku xwe dî. Min şixulekî xwe dî seba ku ez him bişixulim, mesrefê xwe yê şexsî derxim him jî ez xwendinê xwe temam bikim. Elmuhim qîzik dibêje min Pir xweş derbû spû hatê min yanî min dixwand û diçûm dişixuliyam heta ku ewriya hat. Bîst û pêncî Oktober di sala du hezar û çar de dibê ez vê tarîxê nikom ji bîr bikim. Vê tarîxê heyata min gireyîrand. Vê tarîxê min digot birî înşela ez ne li vê dinê gişkî biyama. Yanî belokî pir mezin hate serî min. Rok eskî hûn derkevin her me şolî xwe. Şolî min jî zaten nêzkê ve cî ez lê rûniştî me. Ez derketim çûm şol wanî dinya şev torî bû hewd nêrim sê xort pêş min sekînîn rî min girtin ez tirsiyom ez poşto çûm ewano pêşdo têne ser min do têne bi min girtin

Ewne jî dibin ker be û em heta bikujin. Ku tu ker nebî yekî winî hingî qîzik bond dikê bond dikê ber wan digerî sîlok li qîzikeke xist qîzik dibê sîlok li min xist dibê ez pêro min çavê min şoş bû yên hingî sîlokî qewî li min xist bê wî zexm bû pirî ew bû dibê wî ilim

Kê min ku da bibin ez dibê cida poçek derxist cewikî reş pê çavê min girê do. Ê çavê min girê do hûnê ez gêre bin ewê kir me bin jêrî ewê kursî. Dibê wergo ez kê çi bikim me înê emelê min qut bûyne ez kê çi bikim me dibê dîro min robûn ne bidê dilî xwe

û sê riya wenî min di hindir de hiştibûn di wê molê de û diçûn dihatin min xerab dikirin sê riya ser hev badî sê riya jî me dî sal makînê kirin û birine çûn nêzîkî vê cîhana ku min jê re kirinî çûn min nêzîka wir çekirin û hatin ê ez jî rabûm hesreta mil min e ez kê çi bikim me ez divê mijarê bê ez çi bikim dû rû min qeror danîm ku ez herim.

Ê divê ku tu tiştekî ser wan nizanî neşikilî wan zanî kî çi îşte tew li wî şûnê heye û şûna ew e tew belkî yanî em çi zanin niha şûrê tê dorxînê dûr ku wergo dibêjê şert yanî ew miheqeq wergo dibêje qîzik cî xwe de eşq dibe dibê ma îşê we çi gere wan bibînin kî be ne kî be wan zanibin ma ez kê zanibime ê ez zanim çavê min girê din û ez birim wir ez nas nakim kî ne Ku hûn heqî min neynin kî kî heqî min bînin. Ê got tu tiştekî nizonî em kî tişt erê bikine. Em him qîzik robû çû guyanî yanî jir gotin mal esef em li koçber tiştekî bikin. Qîzik robû çû çend mihomî pirs kir mihomî ji nefsir şî got got tu kesekî nosnokî wano ji wano û tu ew ê te tune malûmatê te ser win tune em kî tişt erê bikine em nikoçber tiştekî bikin. Hêdna qîzikê em melê xwe qut kir got ez hemin tî hor bikim. Em ku ez em xwe bikujim. Ya sebûriya li ku madem ku nikom heqê xwe bînim ez mirim ji min re hîn çêtir e. Ez kê em ji xwedî xwe re bême çî ez xeyalê min çû hilmî min winda bû yanî tiştekî min nema. Ehsen şî ez herim xwe bikujim. Hîn wer got fikirê dibe ez herim xwe bikujim nişkekê de Fikrok têkê dibê çira ez xwe bikujim û wana ji bira wana ji hetê xwe temetû bibin ji xwe re îş bibin û ez jî xwe bikujim. Madem ez kê xwe bikujim û bikujim ez ê wana bikujime. Ez ê hetê wana bi demirînime çira ez xwe bikujim. Demê min got ez kê lem heyfê xwe bi destî xwe derxim. Madem qanûn min re yardim nake ez ê heyfê xwe bi destê xwe derxim. Fikrok hate bîrê min min got Ez were nebdê dilî xwe bijmêrim û di wê riyê de herim. Temo berî çavê wê girê bi girê dana, wê ew di wê riyê de derbas bû, kete wê rî, derê lê çavê wê girê dan ku ji ku de nebdê dilî xwe êjmûrt, ji wê derê de dest pê kir êjmûrt heta ku ew nebdot qedê dî ku li pêş ewekê ye. Pêş moleke mezin e û fehm kir ino

Dibê li wê derhê dibê min tim fehm kirin û vê dorê li wê qehwê rûdinê. Vê qehwe jî cî zengînon in gişkî û vê derê lê jî cî zengînon in. Kurîk jî pir ji moleke zengîn e. Dibê min heto fehm kirin û ewe dorê û tê wê qehwê. Me çi hûnî miroqebe kir miroqebe kir heto min fehm kir yanî molê wî li kur e û ewê wî li kur e. Dibê min gî fehm kir. Dibe ez çûm, min li qopî wan xist, dibe qopij min re vekir ku çito edî min rih qetiyo. Got tu li vir çi digerî? Got nişkekê de bû pisik li ber min. Tu li vir çi dikî û nizom çi? Dibê min gotî ji te ez û ez winî kirim winî kirim tu çiro wel min winî winî kir dibê tu çi dibê jî li vê derê were were li derve em şûrê bikin dibê were em her ne vir ciyê vir cî wina ku lê ez xerob kirmî mij em her ne wê derê winî xwe ber kurik jî ew ê dikê kurik kêf xweş dibê dibê erê were em her ne wir ênî fikirê kurik bê ênî dîsa qîzik dixwaze ênî li herê dibê erê were mij em herin qîzik di bo li xwe de tiştekî pir mezin heye dibê ya li em herin

Qîzik ewê derdixê. Piştî ku vo pir vedxwê vedxwê qîzik jir dibêje ji te we çi riwinî kirin çi xeltê xwe ser min kir. Dibê ez kî çi xeltê xwe ser min kir min xênca min pênco berê te xerab kirî te ez tenê me. Û pê dikenê ji xwe re dibê û serxweş e û pê dikenê dibê tu çi dibêjî te ez tenê me pênco berê te ew kirî. Elmuhim Qîzik, dibê bes ez qîzik bûm wexto ez ew kir mîn ez qîzkeke rind bûm pok bûm ew bûm wew li min winî kir. Elo qîzik derdî xwe jêr dibêje ew jî serxweş ew dikenê û pê qurfê xwe dikê dibê di no vonekî bi wişk berde warim ji xwe re li hizê xwe eyş bibin. Elmim qîzik ewek li bo qîzikê heye qîzikê xeltok hozir kirî bexwe xwe kuşt we bikê winî dixeribile. û çav û poz yî dişewite. Qîzke û bexwe xwe lê kir kur ew bû û pêra ew çêbû xetirî yanî xeribî kur kiribû girê do li ser ew ê qewimî girê do li ser kursî û ji kur kiribû.

Ez te berdime. Dibê debêje dibê kîn e. Çi ne kîn e û enwanê wan û navî wan û tiştî wan gîb mere bêje. Kurg dibê temam dibê wenî wenî wenî qîzik ku sebe ekid bikê û ku dere wan nakê pêşî qîzikê wenî kêr lê xist kêreke wenî besît li ser cînî wî xist ku sebe wî ji kere şîqînî ku dere wan nake. Careke dijmir bêje. Careke digu dîk we

Yanî çongê wî da. Kêrek wenî lê xist damarê bin çonga da cî merkezê damarê reîsî. Xûnê xwe çe kir. Bargo kurik ji girê de. Kurik dike qîje qîj, mi veke, mi roke, mi îsaf ke. Kurik fehm kir temû wê damarê di lê xist qedûkê bimire. Bargo qopil ser kurik girt û li paşî çiya zî kir, kira Yek ji ser pênco, yek ji pênco, yanî kere wahid ale xemse, yek ji pênco û derket çû. Ku dore her carê difikirê dejêr qoleyekî kir temû malûmat ji bo Mûrad bir vî temû tî kuştin vî niha nifxa Mûrad bû malûmatê ji Mûrad birî ser va

Qehweke dûrxil ber cî şixulî wî ye. Dorê her û saet çor û nîv di nêrî ewî li were. Ku şixul derdikevê şirketê derdikevê dorê qehwê ber şirketê. Elmim dibê min rî hone ku qerir kire jî întîqom bikim ji heyfê xwe yên derxim. Min çû cileke pir xweşik li xwe kir û min xwe tijî mikyaj kir sebe min nos nake. Û ergo jî dibê

Ez oxwîne derdixim dikime qedehê wî û ez dinêrim yanî der û tişkî dûr disekinim ko yanî îsom jê vedixwê lêno û ez hîn li dûr im dinêrim wela dinêrim vedixwe ye. Wergo vedixwe ez dinêrim hundirî wî derdikevê jan didê zikî xwe digirê û dikê şiqînî li heqnokin çi tiştekî bikin. Wargaz ket me hundir tuwaletê yanî hemûmê û min li ser eynikê hemûmê wê zî kir di di li ser pênco itnên ala xemsê yanî di di û bin do pênc yanî di di ji pênco çû dibê micrimê reqem sisê dûra wî hot dibê vejî reqem sisê ino gûr mijmûr we difam kirî

Yanî şiklî xwe nêxweş dike û ji xwedê ho îno nokê ku qîskek pêr bikenê û qîskek pêr şûrê bikê. Dibê min telefon kir min got elo Semîr dibê çi do ku elo dibê min got ez pir bi te muheceb im çi reyê te heye ez bi te hev dibînin dibê înan nakir dibê çi do ku erê. Dibê min got li kurî goşt e ez li vir im, ez dibê ez û em me hev didî, em li hev me got were em derkevin ji xwe re bigerin, em li hev de erif bibin dibê îno nekir kêf kir. Cid o dibê elmokînê siwar kirim û dibê bîne min zonibû kê were got bikê min derxiste derveyî bajêr. Dibê min yên teweqa kiribû were got bikê. Got dorxe jî

Dibê min dît dorê wê darê war dilê oroqî vat xwê dibê min rî hona ku qerir kira ez jî heyfê xwe derxim. Dibê dîso min çi çileke pire sehra ê sehrayê xweşik li xwe kir û min xwe tijimî kioç kir seba min nos nakê. Min xwe pir xweşik kir û ez çûm ez li ber niştim ew jî pirî serxweş bû. Min got ew bi wî halî dî got ez çûm. Li ber rûniştin min xwe tê do ji te min winî kir min ew kir ala sosîyenî û ez pê re bi hevol bim û min pê re şûr kir divê min ew bir. Min jî got were çi rê de ye em ji xwe re derkevin herine malê min got wer got bîst kêf kir got berê ji înan nokê tiştekî winî dest kevê got temam got meşem herine malê we.

Tengî ser xwe şete wêje xwe tenê ez wî kudo dibime. Got xwe re sêz dike û kêfî xwe xweş e û ne xemo xwe ye. Got wergo ez çûm cihekî dûr. Got me wergo ser çavê wî tije bex kir got ku tu çi dikî got e got tu çi dikî tu kî tu nizom çi yî got wergo me wergo kir û min qopi vekir heta me bex kir kir xeribîlî. Mi koş kira û qewîm bi dorê de girê do. Piştî me bi dorê de girê do, mi ovna çekir ser ser çi bi seba ku bi xwe behsa pêr şûrê bikim. Bi xwe hesiya min jir got te noskir eskî me. Got ez Fotme me. Ew qîskê hona we pênca bir û bê rehm û bê tiştek we lê wenî wenî wenî kir. Got fikirê we eskî we bîlnim. Got min bîne we hevalê te hersê kuştinê eskê te jî bikujme. Û berdigerê û serdigerê bo îşan.

Ew ji wergo şirte wîştin, yanî negirtin, ê mêrik mere di nefsî pê re çêbû. Mêrik bûdle bû, tim pê re wiswas çî bî dikê vê werin bikuje, kê vê werin bikuje mêrik bûdle dibê. Fot me dibêje behsa heyfê min gihîşte min.

Hotme merkezê şirto. Min hot derdî xwe ji we re got. Min ji we re got Îso bê ez xerop kirim. We kes pişt min pişt min nekir. We dest ne we destek nedo min. Û we hîşt. Heqî min we hîşt. Min jî qerir kir ino ez he heqî xwe bi destî xwe bibim. Bîne ku wina ehlamê min û.

Weqe dike bi navê Fatma û dibe ê hona ku îxtîsab kirinî qîskê hona îxtîsab kirinî û weqe dike. Mesela me hew bû. Bes niha ez çi dibêjim evê min ha Fatmeyê yanî birayê min ha yanî Fatmeyê nizom yanî întîqamê heyfê xwe derxist. Evê min yanî holêkî de dilî min rehet bû nizom çira. Holêkî de jî nizom bi qasî însan hate kuştinê. Ez dixwazim bes rayê we fehm bikim niha hûn çi dibêjin li ser vî tiştî. Yanî bi rayê we ê ku Fatmê kirî dorxî ye lê nû heyfê xwe bi destî xwe derxist. Piştî ku çû cem şerto û ew ê kesî guh neday kê. Ku ez xwezim rûyê xwe ji me li talîqo de bihêzîkin ku eciband ji bîr nekin vê vîdyê min belav bikin û îcab bikin sebe ku çi wext min vîdyo daxist biwegê. Şeva we bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.